Murume anonzi Shepherd Severa amiswa pamberi pedare reHarare Magistrate Court nhasi nenyaya yaakufungidzirwa kuti akauraya shamwari yake. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti Severa anonzi akabvuma kuuraya shamwari yake nekumucheka kwaakamuita. nebanga. Kusangana kwataita zvakare pano paYouTube channel yenyu inobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe makatikomberedza tichiti ndipo pano paHarare Networks tichiti kana pane vanga vasati vasubscriber Harare Networks ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe. Zuva ranhasi tiri kuuya nechiitiko chinorwadza chinova chiri chiitiko chiri kutenderedzwa Munyika yedu yeZimbabwe, pachitsanangurwa nhau yerufu eh, rwemurume ainzi Brian ari kunzi iye anga ane makore anokwana kuita a 30 years ainzi Brian Nandana auyo ari kunzi iye akauraiwa neshamwari yake inonzi Shepherd Severa anova ari kunzi ane makore 28 years ekuberekwa. Asi muchiitiko ichi, mukomana anonzi Brian ari kunzi akamutanga achitsvagwa neveruzhinji vakasangana nemapost acho apachiitwa nhau yekunzi missing person sezvo aizivikanwa ari mutyairi weindrive. So nhau iyi mukutenderedzwa kwayakazoitwa pari kuzoziviswa kunzi shamwari yake inova iri kunzi iye Shepherd ari kunzi ndiye mupari wemhosva panhau iyi sezvo apari kutsanangura kunzi Ah, musi wakashaikwa Brian unova uri musi weWednesday ari kunzi ndiye akamutsvaga Brian asi nhau idzi dziri kubvawo nenzira dzakasiyana siyana pachitaurika ah, kunzi vane mari dzavanga vakakweretesana dzinokwana kuita 2.3 us dollars and eh, panhau iyi pari kunzi ipo ah, shepherd akafonera shamwari yake iyi akamudeedza asi Uh, pakuzowanikwa kwabrian pari kunzi akazowanikwa akaurayiwa zviri kutsanangurwa kunzi shamwari iyi yakazodoma ichitsanangura kuti yakauraya shamwari yake yamucheka apa huro zvinova zviri zvinhu azvinorwadza zvakaitika apa ende poitika zvizhinji zvakataurika zviri kuonekwa neveruzhinji ah, kuti zvine chekuita pamwe nemushonga so nawiyi mukutsanangurwa kwayo ari kunzi ah, shepard uyu Akaenda kuWarren Hill Cemetery uko ndiko kwaaida kuviga mutumbi weshamwari yake apo achida kuti nyaya igorova. Asi nhau yechiitiko ichi pari kunzi mapurisa mukutsvagurudza kwawo akazokwanisa kubata Shepard uyu nekuda kwekuti pari kunzi foni yaBrian pane payakadonhera zvakarezvo mumotokari makawanikwa makazara ropa. Uh, Munhau dziri kutaurika pari kuziviswa kuenda kwake kumadzitare edzimhosva apo pachiziviswa zvakare kutenderedzwa kwenhau yake zvichinzi Shepherd Zevera uyo ane makore 28 years akasungirwa kuuraya shamwari yake Brian uh, uyo ainge ane makore 30. Brian akashaikwa musi weChipiri asi mapurisa mukuferefeta kwakawana umbowo vaibata Shepherd kuti ndiye aive nechekuita nekushaikwa kweshamwari yake. Atorwa nemapurisa anonzi anozopupura zvakaitika zvinova kubaya kwakaita shamwari yake nekuchekwa uh, ropa kwakaita uh, shamwari yake ndokuzoenda kunoviga mutumbi wake kumakuva ekuwarren park severa anonzi anozotungamira mapurisa kunoratidza apaka Aaradzikwa mutumbi weshamwari yake. Chiitiko ichi chikufungidzirwa kuti chine chekuita nehurombwa. So nhau iyi ndiyo nhau iri kutenderedzwa, ndiyo nhau iri kuziviswa zuva ranhasi. Asi Shepherd Sereva anova suspect asvika zuva ranhasi muHarare Magistrate Court where he is facing allegation yekuuraya kwaakaita shamwari yake nezvimwe zvese zvaakaita ndidzo nhau dzatauya tikabata tichikuzivisai maererano yechiitiko ichi chiri kurwadza vamwe voti shamwari wai yakadai asi aigara achimutaimira here pakutamba kwavo nhau idzi dzotenderedzwa dzichiziviswa munyika yedu yezimbabwe tichikuzivisai maererano nemifananidzo yamuri kuona iripo pascreen ndizvo zvimwe zvakaitika ndidzo nhau dzatinadzo pano paharare networks patinobata nhau dzinoitika munharaunda nemunyika yedu yezimbabwe